ummu eeyman jedhaniin ummu eeyman ummii ba'da ummii jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam dhuguma nabiyyii tanu haati ummu eeyman jechuun haadha tiyya eega haadha tiyyaati haadha tiyya talamaaniiti ummu eeyman tun rabbii darajaa tana kenneefi nama nabii keenya guddisirraayi turteet gadaa abii bakrii fi umar illee eeyde isiin akkasii bara gaafa lubbuun jiran hedduu kabajan. Hedduu kabajan. Guyyaa tokko ansaarri gaafa warri makkaa madiinaa galee warri ansaaraa ooyiruu fi lafas kennee fi bar. Ummu eeymanis gaafa san waan akkasii argattee turte. Amma hogga islaamummaan bal'attee namni uf danda'ee warri baqataa kun uf danda'ee waa argate waan dur warri ansaaraa kenneef san deebisan. Umma Ayman deebisuu didde. Nama guddaa middu- nama nama guddaa. Badi asii jettee bade. Nabi sallallahu alaihi wasallam waan biroo bakka buusanii fi san harkaa fuudhan. Namni yoo kabajaa qabaate dullatiin tun nama kabajaa qabu Umma Ayman. Radiyallahu anha wa ardaa. Carraa namni habashaa kuni carraa qaba fakkaata. Bilaal keenya ni azaane, isin ammoo Nabiyyicha Rabbiin ashraful khalqi duniyaa erge isii guddise. Dubbii ajabaati beeka. Eessarraa dhuftee eessatti isa guddifte mee dubbii tana ilaali ati. Masiilee gaheen nuti qabnu gahee guddoodhaa beeka. Gaheen nuti qabnu gahee guddo. Warra maqaa Rabbii ol fuudhee lallabe irraa billoo keenya. Amma sii galee? Barakaan tun immoo namuma biyya tanaaf ashraful khalqi isii guddise. Amma sii galee? Waa'ee isaanii himte gaaf tokko.

na wajji deemi bakka san dhaynaa yoggaa je'an faya abaa ni dide nabiin ni dide sallallahu alaihi wasallam adeera isaa kana hedduu kabajanillee bee abu xaalib isaan bira kabajaa qaba nabi bira sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aytu abaa xaalibin umma imanii je'am abu xaalibin arge ghadiba alayhi irratti dallane nabi irratti wara'aytu ammaatihi adaadawwan isaatis ghadibna alayhi irratti dallan waqulna yaa muhammad janiin Maa turiidu an tahdura liqawmika ciidan ati ayyaana ummanni kee dhaqu dhaquu hin barbaadduu? jedhaniin. Adaadonni isaa maal jechuu keeti akkam feffeete? Bakka ummanni kee dhaabbatu wajjii dhaabbatuu hin barbaadduu? Walaa tuksiru walaa tukassiru lahum jam'an gurmuu isaaniif ta'uu hin barbaadduu? Ati ilma lafaa ol deemuu mii? Abdii meeqa sirra jira?

Summa raja'a mar'uuban fazi'an ka rifatee akkana hollatu adaadaa bira dhufe. Faqaalat ammaati adaadonni kun rifatan maa dahaak maaltu si mudate Maammad? Qaala inni akshaa an yakuuna bii lamamun tuqaan wahii jinniin wahii na tuquu sodaadha jedhe. Sodaan Rabbi itti buuse qaamni akkana hollata. tuqaa wahii jinnii wahii na tuquu sodaadhe jedhaniin faqulna a'aa maa kaana allaahu yabtaliika bisheyxaan ati rabbiin sheyxanaan sin mokkoru wafiika min khisaali lkheyri maa fiika gosa kheyrii qabdaa nama nagayaati ati nama akka keetii rabbii waan akkanaatiin hin tuqu jee bar haawwan abshiir nama tuqu dhabee si tuqa abba ati nama kheyriiti nama akkanaati ilma kabajaa qabu ilma akkanaati ja'an

Muhammad uf duuba deebi hin tuqin waan kana harkaan naan jee jee. Masii galee jeekuma rabbii diibee. Muhammad uf duuba deebi hin tuqin waan kana harkaan. Silaa inni bar ofirraa akka gandi godhu godhuuf dhufee bar. Namni kun na jidduun ka'ee akkas naan jee.

Tika kanaan Rabbiin isaan tiysaa ture. Wadhalla calaa haadhal haali akkaatuma kanaan itti fufan Nabiin bacda nuzuulil wahyi caleyhi eega wahyiin buutees jechuudha. Eega wahyiin buutee sila juuza haarawaa jechuu kan amma juuzni juuza haarawa jechuu. Laa yarkanu ila duniyaa duniyattin irkatu Nabiin. Waan jiruu duniyaati ijaan gatiin kennuuf du, uni waan Rabbi isaan itti uumeetu. Walaa yabhasu an maladhaatihaa waan qananii duniyaa ja'an qananii duniyaa barbaaduun amala isaanitii miti. Waan qananii duniyaa ja'an. Fahaa huwa yaquulu lizu'amaa'i Qureeshin yeroo ergamee Qureeshitti as bahe Qureeshin irraa rakkattee bar. Akka gootus wallaaltee rakkattee dubbiin wal qarqabdee Qureeshiin rakkattee guyyaa tokko walitti bahanii maal jedhaniini aboo Muhammad yaa obboleeyso yoo horiif kakkana godhattu taate waan qabnu araba guutun horii wali qabne irra dureeysa keenya si goona. Yoo aangoof akkanatti nu cinqitu taate, Arabni wal geenyee aangoo sii kenninee ufirratti si muunnee uf dura si goona. Yoo ka dubartii akkana godhattu taate, egaa amma duniyaan woma sadeen kanaa bee. Wanni itti namni qub tokko wal dhaabe woma sadeen kanaa bee. Maallaqa, qabeenya, aangoo, Akka dhumaa mee mee barbaadii na kijibsiis mee ogga galte xiqqoo itti yaadi dunima jechuunuu maal? Dunima jechuunuu yoo ka dubartii akkana godhu taate irra bareedduu dubartii arabaa si fuusi. Yaa buleessu rabbii cinqitee nurraa gad dhaabbu. Waan feete ergan. Amma maal jedhanii hogga isaan akkana jedhan? Maaji itukoom

Amma sii galee dubbii kaleen cabsite maskootan seente yaa abboo rabbi sodaadhu mucaa manguddoon qaala jee bar maa ji'itukum bimaa ji'itu bihi axlubu amwaalakum ani waan kana qabadhee waytan dhufu wayta rabbiin ulfina kananatti kennee gara keessan na ergu Horii barbaadafiimi kanin dhufe jedhe. Kaayoo miti. Horiin kaayoo nabiyyummaatiimi. Horiin kaayoo mootummaati malee kaayoo nabiyyummaatiimi. Kaayoo nama aangoo barbaaduuti horiin. Masii galee kaayoo ambiyaa keessa horiin hin jiru. Waanuma ittiin jiraatanii jira. Horii bu'uuran godhatan, qabeenya bu'uuran godhatu ambiyaan. Masii galee horii keessan barbaadan dhufne wala sharafa fiikum ulfina tokko isin keessa barbaadullee fi mi'an kan hin qabsaa'u akka lammii tiyya keessatti olaantummaa wahii argan ammasii galee hundi nama waa barsiisuu akkasii beeku gandarratti ol guddatuu gandarratti sheekomuu gandarratti sanii mii beeku kaayoon ta'e ati ergaa rabbii